Bore da! O, beth mae YouTube yn neud? OK. Creu hwn arno. Facebook arno. Reit. Uh, Bwrna pawb, di Mercher. uh, hwn yw'r unig sesiwn fi wrthnos yma. It's my only session, so make the most of it, okay? Um, just i dechrau, ffrind newydd fi yn y cefn fan hyn, sa'n siŵr ti'n gallu weld e, Vincent the Velociraptor. Hyn yw ffrind gore fi, okay? I saved the best to last, Vincent the Velociraptor. Um,

Ie, yeah. oce. Okay. Pimp gweithgaredd, oce. Okay. Um, ni wedi mynd off y chwaraeon wythnos yma, ni'n mynd nôl i normal, oce, okay, we're going to do five exercises, we're going to work for 30 seconds, break, yn y canol, little break in between, another 30 seconds. Oce, okay, ni'n mynd i twymlo'n gyntaf. Um, na i gweud i chi'n gyflym, Be ni'n neud, ok, so ni'n mynd i neud squat twist, ok, hwn yw'r um, gweithgaredd gynta, ni'n mynd i squat o lawr, cefn syth, plygu pengliniau, twist, nôl, squat, twist. Ok, so mae hips yn symud, ok, fi'n dal edrych ffordd na, o nôl i mewn i squat. Ok, hwnna'n un gynta. Fi'n ei march and curl, fi'n ei marcho, ond tal, Ni'n mynd i cyrlo, like we're doing a bicep curl. Sim angen dim byd, nice and slow a cadw'r coesau'n symud. Ni'n mynd i wneud plank a tap, ok? Plank uchel, pawb yn gallu weld? O ie, edrych ar haul, hoff pen fi yw. Plank uchel, a ni moyn cadw'n gryf. Os mae hwnna'n digon anodd, that's hard enough, ok, hwnna'n fine. Os ti moyn gwella fe neu make it harder, ni'n mynd i wneud shoulder taps bach, ond we have to keep solid, ok? High knees, pengliniau uchel, ni'n gwybod hwnna, get the heart rate up, caru pengliniau lan, pump o breichau, a wedyn cilchau braich, ok? So we're going to do arm circles, just to cool it down at the end, ond dal Symud tra'r coesau ni yn cylch e bach neu mawr, ok, jyst i gweithio'r ysgwyddau. Ok, pawb y dŵr, gobeithio, ni mewn i dechrau, ok, trwy malan, dechrau cerdded ar swat, Walking on the spot. Nawr, pawb adre, neu cwbl o chi mewn ysgol, okay, we've got to put things away, yn fe? Part of life, ni gig off o'n eire. So nawr, platiau neu falle llyfrau, ni sy'n ni pigo rhywbeth lan, rhoi ar y shelf. We're going to pick something up, put it on the shelf. On the shelf. Okay. Newid yr angle, okay, change the angle, falle ti'n pigo rhywbeth o'r chwith. O'r dde. Dde. Into the middle, lan i'r top. Lan i chi. I want you nice and slow. Putting things on the shelf, okay? Bydd hwn yn gweithio cefn chi. Bydd mae popeth yn dod. Ti'n gallu teimlo fe? Put your right hand on the back. Ti'n gallu teimlo gyd y muscles yn gweithio, oce? Okay? Da iawn. Cael y fynd. Tro ma, reit yn y corneli. We're right in the corners, oce? Okay? Reit yn y corneli, good. Llyfrau, llyfrau ysgol. Lord of the Rings, falle. Harry Potter. Who knows? Cadw fynd. Good, da iawn. Twymol lan y cefn, coesau. Bach o criss-cross. Trad ar wahan, okay? Feet apart. Ni'n mynd i go, well, lan i chi. We can do right first, o flan y chwith. A nôl mas, a wedyn chwith o flaen y dde, so ni ddim yn crosu, just in line, ok? Good. Cael bach o rhythm, ok? Breichau mas yn balans. Good. Cael dy fynd. Fi'n teimlo yn yn coesau fi. Fi'n bach yn stiff heddi ar ôl wneud sesiwn ddoe. So mae'n dda i twymo lan, not going flat out. Just cael y calon i gweithio. Pwmpo gwad rownd gyda'r oxygen, mynd i'r muscles a paratoi. A stop. Watering can, ok. Nawr, ni just mynd i blygu'r ochr a lan, ok. A to. Good. Trwy mynd ar y core muscles yn y canol. Tri. Un arall. Pedwar, dŵr dod mas. Good. So bod droso. Just plygu. Coesau fi ddim yn symud. Tri. Pedwar. Un arall. A pimp, well done. This time we're just going to warm up the legs again. We're going to kick the ball, kick a pêl. Fi moyn chi uh, sefyll yn llonydd, don't move. Just pigo un coes lan, pick one leg up. And just slowly swing, ok. Jyst i teimlo back of the coes, cefn y coes, back of the leg, just kicks. Kick slow bach, a wedyn os ti'n cyffordd this, mae cyd bwysau chi'n dda, and your balance is good, just pick it up a bit quicker, ok?

Working on our balance hefyd fan hyn, da iawn. Brechiau i balans. Vincent, cadw llyged, good boy. Da iawn. Oce, okay, siglo fe mas. Ni'n mynd mewn i nawr, oce? Okay? Os i angen quick sip o dŵr, little sip of water, make sure you got some space wherever you are. Ok. So ni'n neud y squat twist. Oh, sy'n mewn. Squat twist. Ok. Squat a twist. Squat. Twist o'r ochr arall. Good. Cofio. Cefn syth. Plygu pengliniau. Good. Little pop. Bwnt o lan. Bach o rhythm fan hyn. Good. Twist. Good. Pen lan. Tri. Good. Y tro nesa, if you want, we can go quicker. Fi'n mynd i cael bach o dŵr.

OK. Ond, os ti'n teimlo, ti'n gallu neud e, a fo bach o rhythm, go for it. Ww. Aia, good. Cael y fynd, tri. Da iawn. 30 seconds off. Ni'n mynd... Catch your breath. Ni'n mynd i wneud march and curl. So o'r ochr, ni'n marcho, ond gyda breichiau, just curl slow. Peth mae pobl yn meddwl, oh, you've got to do curls fel hyn. Quick, quick, quick. Na, na, na, slow nhw lawr. Teimo, a wedyn caru'r cefn syth, paid a archo. Ok, ni'n marcho, yn i'r ochr. Slow. Cofio nadlu trwy troi'n breathe through the nose. Da iawn. Ok, nice and slow.

Duster, rhaid ddefnyddio'r duster fan hyn, ok? Sim lot o pwyse, but it's a little bit different, ok? O, na i cario mlaen. Ok, just curls back slow, ochr arall. Ok, so ti'n gallu gwneud hwnna da tin y beans. Ok, falle chi moyn dy swap o fe, alternating, lan i chi. Syniadau ni'n rhoi mas. A just neud y curls. Da iawn. Pump eiliad! Da iawn. Fi mor sori, plank yn tap. Don't know what I was thinking, yeah. So ni'n neud y plank uchel, okay? So mae varieties o plank, mae lot o bobl yn neud plank ar Yn erin fan hyn, neu chi'n gallu mynd lan i wneud high plank, I am bla... Oh my days! I cannot see... Awful angles. Ond wedyn ni'n wneud y shoulder taps, ok? So ni'n tapo, ond os ni'n woblan, jyst aros i wneud y plank uchel. Plank uchel, ok, cefn syth. Edrych ar y llawr, fi'n edrych lan jyst i weld chi. O'n i jyst moyn cadw popeth yn deit, tenso popeth, ac yn adlu. Os chi'n meddwl mae hwn yn rhy haws, brace yourselves, o'n i jyst wneud taps bach. Oce, okay, mae hwnna'n anodd, sa'n mynd i wneud lot o nhw. Good. Ni ddim moyn woblan, oce? Okay?

A mae hwn yn good i fi, achos fi'n gallu weld os fi'n symud lot, oce? Okay? Not bad. Could do better, oedd yn gweud. Cael rhyw fynd. Os ti dal moyn high plank, o hwnna'n ffain. Bach o sgwydd. Da iawn chi. 30 eiliad, bach o dŵr sy'n moyn. Fi'n mynd i pengliniau uchel, ok? Hefyd gyda hwn, os ti moyn jyst neud e fan hyn i dechrau, a wedyn bildo fe lan, ok? You can do that too. Hmm. Di Mercher. Good session bore yma, come on. Barod. Oce. Okay. Coes yn un dyn, oce. Okay. Consistency fan hyn. Paid rosio, really gyflym ar dechrau. A wedyn shryglo. Time it. Pace yourselves. It's a marathon, not a sprint. Da iawn. Faint deg eiliad. Push it back. Come on in. Come on, Vincent. Good. Fel mae Bon Jovi'n gweud, we're halfway there. Hello! Ww! Pump eiliad. Come on, boys. Bach yn mwy gyflym tro yma. Fi'n mynd i'r ochr. Gyda bod y sun tan am my kneecaps. Cadw'n adlu, keep breathing. Keep the quality.

Last five seconds, bach, rhai bach, rhai bach, go, go, go! Ia! Rhai bach, rhai bach! Ah! Hwre! OK. Cerdded o gwmpas, siglo fe mas. Fi moyn, pan chi'n cerdded, rolio sgwydde nôl. Roll your shoulders back. Ww! Because that was a little burner. Ww! Rôl yn ôl nôl, anadlu trwy trwyn, mas trwy ceg. Roll them forwards. Good. Oh. Cadw nadlu, keep breathing. Steph, we are breathing. Fi'n gwybod, trwy trwy. Good, oce. Okay. Un bach i'r coesau. Bwydo'r cywiar, feed the chickens. Oce, okay. so ni'n eistedd, nôl, coes mas yn syth, llall yn plygu, oce. Okay.

O, allan ti. Just roco ochr i ochr. Cadw'n adlu. Good. Cofio, dŵr, oce? Okay? Neu mwy o stretches. Cwbl o bits jyst i gorffen gyda. Um, Un o ffrindiau Ceredigion Actif, sef Bryn Oliver, yn codi arian i lot o elusennau lleol. He's a Bryn, friend of Ceredigion Actif, is raising lots of money for charity. Mae fe'n teithio i Bari yn yr Eidal. He's travelling to Bari in Italy. Ond O, yn, yn yr ardal mae, it's not obviously going abroad. OK, so os mae unrhyw diddordeb neu chi mwyn helpu mas, cer draw i BMO, mae fe ar gyd o social media, a dilyn fe, ac mae'n gwneud gwaith da. Ac hefyd, ni'n cario ymlaen. O, fi, sorry Facebook, fi'n reit na cael. Ni'n cario ymlaen, oce? Okay? Wythnos nesaf, hanner tymor, we, we, we keep going, we keep going.